Onge. Jo kweka gi to be osekawo kweka no. Aya kiara go. Kuru. An kawuono bi ka an arakra kod omuono, omuono. An arakra kode. Kawuono an arakra kode. Obiani. we ang'e ang' nobiga ang' araka kode kawuono
en ang'o wuono muono migo mana koko kae pile pile pile sate sate gi nyingani ang'o matimore e ot ka
ang'o matimore e ot kae Ing'e gima timore. Ber.
Ok imos. An adonjo to yuka oto bagni na. Oto bagni manade?
Pare ni oto bagni na. Kaka gweni, gweni toko. Aa, ok itoki.
Ne podi. Nang'o?
Nyaringa.
Ne podi. Aa, watinye thimos. Kala oko, kala oko mondo idhi gosene. Wang'iyane. Kala oko pia.
Ani kikiriemba.
Kala oko.
Kikiriemba.

Dhiang' pok nomodhi. Idhi kanye? Akia kata kuma Tugo ni dhi tugo ni to ibi ng'e ni sani gi oseluoki. Eh, To dhiang' osemodho. eh, eh. Gine nyathini. Gine nyathini. Alwok saende.
Waluoki.
To kawuono ni

Dong koko biro. Chung' malo mondo idhi many uh, dhiang' miwachono mondo idhi Wadhi duog amony nasende piyo. den.
Kore ka duogi. Ere ludha cha. Timna piyo. Ludhi an ang'eyo. Kuma nitie omwono. Luth ni kanye. Jato mot. To dherani to tenyo kawuono manade. Oi.

Ma to we akwong ang'i ane kaka timo. Ma nyaka adhi akwong atwe. Akwa adhi kwayi, adhi kwayi kama ber in. Adhi kwayi ka- kendo adhi twi kama ber be. Nikech in nyaka kwong akwayi ni iyieng' nding' nding' koka modhi. To mabiro ni debed wuon omuono mano onego luok sende ka koso ma to mane?

Dhiang' nochodo. Dhiang' kochodo.
Dhiang' kochodo. Eh. Nyaka atud tol. Itud tol ang'o?
Atudo tond dhiang' ma tuyo dhiang' moten mok cham koth ng'ane. Kawuono wewu gi baba uwe dala kae. Iwinjo? Mm. Kendo we sani ye asewuok. Idong' ka gi babau, ulag dhok, u- utim gik munya timo dala ka. Iwinja? An aol gi dak babau. Iwinjo? Aluoko ndi. Water ot. To lewni we gini gito be pok aluoko. Dhako ma ayudi ma timre kama. Ma kata na we nyombo. Nyatanga gini na akawo to be nyatanga gini. To. Ando kora kia. Wate sa inde ot. Hey. Oroma. Kawuono ma wach ma nyaka tadi apim ne Sibros. Eh, ya awinjo gima mit ma pok na winjo jowadwa. Iwinjo nade? Ariyo maber ang'o timore ati dhako wadu? Awinjo. Podi mi Gima amba. timore ka min ng'ane. Eh. Ni pare waket ma nyathina ni penjo wadwa pim nie wach. Asebudho ne nyiengo lako oko miya anyiero anyier Ing'e nyathi gima dhako.
wuon wuon ng'ane min ng'ane otimo ne min achuo. Mi nomuono.
Mano koro ang'e ni wachno ni kamino muono miya mbaka. Dinge ng'acha kaka timore ga. Eh. Omera dhi kanyo. Eh. Achiko ite patot. Eh. Ayudo kigoye. Onyon guok.
Ka koro wuono muono nyaka ne wuog kae kata gimichame ma onge. Hmm? Atedo tiyadho chiemo. Atedo tiyadho chiemo. An ma ok aketra. Odong' mago muondeno. An be an Ang ang ok na tok na. Wa tok eh. Wa tok eh. Tu. Abele ye. Wa ye we tok. Ang ni kur ni ang na abir. Tu. Wa don. Tu. Nyaring.
Nyari. Ang'o miluonga?
Ang'o mokethore?
An adhi dala wa ok abi donjo. Ani nyari gani wene. Koka donjo kar rwaka mo. Iseyadho.
Atuka ang'o motimore?
Ana wewu kae. Ang'o to na bila bila matin oko kacha cha. An mano gima ok adwa ng'eyo. Sande gini eko ni ruok na ok idwa luoko na. Nyathi bi ukamanade. An adhi.
Nyathi bi.
Jaketh ibiro ma. Bireka. Ya to maona. Ya to koro dhako ni koro dhi kwa manade. Hey, wa modhi. Ma wa bok modhre na. Ya to koro ma tek ma ni. Oi. Saende gini be oweka. ya to ndok nyaka lewni nyaka lewni ya nyaka lewni ya wape gigena gi ot to ma dhako marom nade eto koro dhi kuma